ahwɛfoɔ ɛno nso yɛmoma kɔ aba bio de ba sama tv sɛdeɛ daa ne daa nyinaa mohwɛ yɛ no na mofrɛ yɛ na mobɔ yɛ aba so no saa no nyankopɔn nso nhyira mo. Me a meredi dwumadi yi mu kyia me, me din ankasa yɛ Nana Ba The God Son a sɛdeɛ wonim me dada no. Ɛduru nnawɔtwe sei no a, na machine no so, TV no so ayɛ hyehyeehye. Atiefoɔ ne ahwɛfoɔ, baabi a mowɔ biara Nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse. Ɛnnɛ nso yɛne Odiyifopanyin, yɛyɛ Sɔfopanyin, Bapeta Mose, Rev. Peace, a wɔfiri ɛyɛ House of Peace Ministry mu a ɛwɔ Daban, Daban. Yɛne no adi nhyiamu a ɛnnɛ nso yɛne no bɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ kakra. Enti baabi a wowɔ a wohwɛ yɛ biara no, nya berɛ ma yɛn na Awurade Nyankopɔn mfa Sɔfo Panyini so na ɔmbrɛ se W'abrabɔ. Ɔsɔfo yɛ boapa aba ɛne pa asɛma TV. Yɛgya. Pakyɛ ɔho yɛ.
Awurade bu sɛ wohyɛ saa pɛpɛpɛ. Me ne wo hyia a na m'ani agye paa. Ɔbɛyɛ dɛ dɛ. Nyankopɔn nhyira wo paa. Amen. Abusua ho yɛ deɛ. Abusua biribiara. Ɛnɛ nso yɛne wadi nhyiamu. Yeah. Na yɛne wo ba bɛdi nkɔmmɔ kakra. Na yɛabisa wo nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi. Na wama ahwɛfoɔ anya gyidie bi sɛ

Ɛɛ Charlotte North Carolina Nyame nhyira wo Ernest Adusɛe Kwarteng mekyea wo baabi biara a wɔ mekyea wo nso a wɔrehwɛ me Awurade mfa me so ma wonya adanseɛ Wo question no ɛyɛ so powerful Aduabɔ aduabɔ aduabɔ Ansɛ last week yɛkasa faa nsuo ho Nsuo Ɛkwan a nsuo tumi bɛtena mu Yeah Na sɛ yɛabɔ obi dua Nnipa no, ne nan ase ahono sɛ deɛi? N'afu ahyɛ sɛ deɛi? N'anim nyinaa ahonhono sɛ deɛi a? Ɔde nti a mebisaa no.
Yeah. Obi tumi ne obi nya asɛm, na nipa no odi bem paa. Yeah. Nipa no a yɛabɔ no dua no, nipa no a ɔbɔɔ dua no, ɔbɛkɔ mu na ɔyɛ bɛɛfoɔ. Yeah. Na ɔde tumi bi ayɛ dɛ atɛ akyiri. Yeah. Na dua no ayɛ dɛ anya nipa no a na ɔdi bem no. Ah. Ɛnti na mebisaa sɛ, wotumi dane saa dua no? Ɛyɛ easy Ɛyɛ easy koraa. Ansa yɛsɔre a na yɛse aduro. Aduro. Wia akɔgye aduro. Wia akɔgye aduro. Wia akɔgye sikaduro. Wonim ade a ɛwɔ mu? Mhm. Ahaban yɛfrɛ no sɛn? Mpanimfoɔ sɛ yɛnkɔte aduro mmra, ɛno ara ne deɛ? Ahahan. Enti adeɛ baako a Nyame de saa adeɛ no maa me, ɛma m'ani gyee paa wɔ me Nyame dwuma mu no no, adeɛ bi wɔ hɔ nom a wobɛyɛ break and loose, break and loose, break and loose. Menka sɛ ɛmmɔ mpaeɛ o. Mpaebɔ yɛ adwuma. Yɛ, mete asei no, ka yɛkaa sɛ kɛseɛ paa megyaa me ho a, ka kɛseɛ a mayɛ no. Mm. But mpaeɛ a mebɔ no, ɛnyɛ easy. But adeɛ baako a hwɛfoɔ nhwɛ no yie ne sɛ, yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔnom a ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ mpaeɛ.
Ka Yesu nka saa asɛm wei sɛ wɔ Matthew chapter 17 sɛ adeɛ bi wɔ hɔnom a n'ade ban agye sɛ mmuadadie ne akɔmkyene.
Enti yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔnom a ɛnyɛ mpaeɛ nko ara. Ɛno a na meka saa asɛm no kyerɛ obi. Yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔnom a, ɛnyɛ akɔmkyene nko ara. Enti me deɛ Awurade de ama me sɛ, sɛ yɛabo obi dua, mhm. nipa no a edua no anya no koraa nsɛ, odi fɔ koraa mpo a, odi fɔ a, odi fɔ koraa mpo na ama dua no anya no koraa. Sɛ yɛn honhom.
Sɛ wakɔgye obi kunu anaa obi akɔgye obi ne oh, yes. dua a ɔdi fam. Ah. Wow. Ɛyɛ honhom.
Nea ehia ne sɛ nnipa no a ɔba me nkyɛn no ama awurade fa me so ama no anya adanseɛ no. Asɔfo sɛ wakɔwie adeɛ asɛm na meka yi, ɔne akɔ ne dua ama anya no. Yeah.
Nea ehia sɛ ɔne me behyia. Sɛ onya ne me hyia a, ade a edi kan, mebisa no sɛ, Woanya nnuho? Meyɛ soro.
Ɛyɛ adom no. Wow! Ɛyɛ adom.
Sɛ nnipa no nya gye tom sɛ wanu nuho, ɛnyɛ sɛ wode w'ano aka sɛ woanu nuho no nko ara o, mehwɛ w'akomam. Aah. Yeah that's the reason why nti a sɔfo bi tumi bɔ mpaeɛ sɛ ɔredane dua bi afiri obi so na at the end of the day nipa no kɔ a no akɔwu. Wow. Nipa no de n'ano na ɛpaa mu kae but n'akoma nka ho. Wannane anaa?
Wannane no yie. Ɛna meka no
Ogyinaa nnipa no ano asɛm so na ɔde kae, but akoma no mu no, ɛnam sɛ ebia na sɔfo no nni ani a ɛkɔ akyire, onim yi honhom ahintasɛm, yɛ, a ɛbɛma no ahu sɛ nnipa no a wɔde n'ano aka no, so n'akoma nso saa na ɛteɛ. Enti me woba me hɔnom a the first thing is mebisa wo wie a na ma trace in the spiritual side na ma hwɛ wakoma mu. Sɛ adeɛ no a wokaa sɛ wanu ho no firi akoma no mu anaa. Mewie a yɛ ahaban kɛkɛ. Mɛte ahaban no na mede ato nsuo mu wɔ w'anim. Oh, okay. Mede gu nsuo no mu wɔ w'anim sisi ɛyɛ a na mede nsuo no apete wo so. Then I deliver you, I pray, I will pray for you. Mɛbɔ mpaeɛ de ama wo. Wo duabɔ no a yɛbɔ obi na anya no no a wobɛdane ama nipa no, wo deɛ ne deɛ wopɛ sɛ wokyerɛ ma ahwɛfoɔ ɛte aseɛ sɛ wo na ne dua no kɛkɛ na mmom wotu aseɛ wotu dua no wotu ne nhini no nyina wotɔ twene wei sɛ obi atwa dua no afifi na obi nso atu aseɛ ɛmfifi bi ba wo deɛ deɛ wotu aseɛ nti wo deɛ Wo na ne dua. Dabi. Ba wo tu dua ase. Yɛ. Nyankopɔn nhyira wo. Amen. Nyame nhyira wo.
Amen.
Nea ɛwɔ mu biom ne sɛ, sɛ Nyame fa me so yi saa ɛnome no a ɛde wo kɔ owuo mu no firi wo so a, Ɛfiri hɔ a. saa dua bɔne firi hɔ nom a, woasan bɛnya protection.
Nipa no asan bɛnya banbɔ. Yɛ. Ɛyɛ ɛde Banyɛ- menim abusua a yɛhyɛ wo nsa. Ɛnyɛ banbɔ sɛ banbɔ no wosan de kɔbɔ korɔ no biom. Ɛno deɛ wobɛwu. Ɛno koraa mpo deɛ ahe mpo a yɛmmɔ wo dua koraa na woasa aba. Ahe a yɛbɛbɔ wo tuo na woawu physical. Yeah. Wonya ban bɔ in the spiritual realm. Sunsum mu. Yeah.
Cause obi ba Kristo mu a, na sɛ wɔfiri akwammɔne ho a, automatically ɔba Kristo mu no, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a automatically wɔfiri mu. Ofiri mu automatically. Enti sɛ obi rehwɛ me, ɔse me nan ase ataatae, ebi sɛ diabetes, ebi sɛ yɛ wei, ebi sɛ yɛ wei, ebi sɛ Ma nipa no mmra. Kɔ ɔsafo nsane ho. Wo a worehwɛ me no, ebia woatra atra atra atra atra, obi yɛ doctor, nso yadeɛ a ɛda no so atra, ɛnyɛ yie. Bra, ebia na ɛyɛ duabɔ. Ebia na ɛyɛ honhom mu dua. Metu ase ampa.
Awurade bɛfa me so agye nnipa ne Ize. Kapita Mose. Saa pɛpɛɛpɛ. Wow.
Nea ehia ne sɛ. Ɛde ne ho na nsɛ.
God bless you.
Menya ɛde ahaban no tu nsuo mu na mebɔ mpaeɛ a, kɔ wokan in the book of Ezekiel 47 verse 12 a, ɔsi mu ni ɛde ahaban no mfa na nsa yɛ adeɛ. Ɛnso ɛnɛ, saa adeɛ wei sei ka wɔ hɔ de ma yɛn na bibifoɔ. Ɛnso yɛato saa nneɛma no nyinaa ato agu. Ɛna nnɛ sɛ woyɛ sɔfo na sɛ woyi so ahaban de yɛ Nyame dwuma a, ɛsɛ sɔfo no mfrɛ Awurade. Ɛna yɛagyae ɛyɛ yɛagyapadeɛ ankasa ankasa a Kristofoɔ, Nyame de saa adeɛ no mae, yɛagyae de ama akɔmfoɔ. Ɛna ɔmo yi so gye ho ɛyɛ animuonyam de ma bonsam kɔ bonsam kingdom mu. But wokɔ mu paa a Revelation kyerɛ koraa mpo sɛ ahaban, ahaban ankasa ankasa no, nka yɛn na ka wɔ sɛ yɛyi so ahaban.
Ɛtumi de. Yɛn na wɔsi yɛyi su ahaban. Saa. De yɛ adwuma. Yɛ.
Enti ɔhaw bi a ɛda wo so, me deɛ sɛdeɛ maka no, sɛ ɛyɛ duabɔ, honhom mu oo, honam mu oo, wotɔn adeɛ, ɛnkɔ so. Wobɛda abɛso daeɛ na obi ne wo reda. Kyerɛ sɛ. Biribiara. Biribiara, bra. Nyame nhyira wo. Amen. Ɔsɔfo panyini, Yeah.
sɛ yɛhwɛ wiase a, asɔfo a wɔn wɔ system ni, mhm. ebi yɛ abayifoɔ. Nyame nhyira wo. Sɔfo bi wɔ hɔ nom a ɔyɛ bayifoɔ. Mm. Oh yeah,
Asɔfoɔ no bi yɛ abayifoɔ. bebree.
Ɔn sɛ yɛhyɛ aseɛ sua ɛyɛ secret of witches no, mekeka nneɛma bebree Sɛ adeɛ biaa ɛyɛ original no ɔmo nso hwɛ so sɛ ɔmo bɛnya fake, counterfeit, wɔ mu.
Enti sɔfo bi tumi ba nyamedwuma mu, memfa, wei deɛ ma menka no sɛ onipa bi tumi ba nyamedwuma mu anaa bayifoɔ bi tumi ba nyamedwuma mu, ɔse ɔyɛ sɔfo nso na ɔyɛ bayifoɔ. Yɛ, ɔ use bayie honhom na ɛde yɛ adwuma. Ɔ use nsuo honhom na ɛde yɛ adwuma. Enti me menhunii koraa, ma mahunu bebree. Ɛnna sɛ saa nnipa yi ne n'asɔre panyin koraa betumi ayɛ bayifoɔ a, ɛnneɛ emu nnipa awu. Na sɛ nwansapɔw bi rekɔ ayi a, ohyia wɔ totɔ bi fie. Ei! Ɛhɔ na ɔkɔ seɛ. Wow! Aa, enti sɛ sɔfo panyin no yɛ bayifoɔ a, ɛyɛ dɛn ara na deacon bɛyɛ bayifoɔ, deaconesses bɛyɛ bayifoɔ, sɔfo maame bɛyɛ bayifoɔ. Oh, wow! Enti ɔnkyuusu obi a Awurade honhom wɔ ne mu. ɛna wɔbɛbɔ mpa yɛ atia no nti wɔn a wɔyɛ abayifoɔ no ana wɔbɛyi wɔn ase leader sɛnea ɛbɛyɛ mo members no wɔbɛtumi akɔndɛn mu na wɔasɛe mu nti nyamedwuma nyamedwuma nyamedwuma no a kɔsa ne yɛka no ɛna hɔ saa kwa ɛti sɔfo no ɔyɛ bɛɛbo nsam yɛ na bɛɛbo nsɛm bi anaasɛ bɛɛfoɔ bi ba n'asɔre a saa bɛɛfoɔ no ɔbɛyɛ ne dɛn sɛ ɛyɛ honhom Wɔ wura ni. Te sɛ me a mete ha sei sɛ mehyia obi a ɔyɛ bayifoɔ a, mehu na mehu no. Okay. Yɛ, mehyia obi a Awurade banbɔ da ne so a, mehu na mehu no. Ah, wohyia obi a ɔyɛ bayifoɔ a, wohu. Oh yeah.
Adɛ, ah, sunsumi a wɔn tebea sesa, honam mu wɔn tebea sesa. Ɛsesa.
Mm. Sɛ ɔno no hunu obi a, ohun sɛ nipa yɛ de for sale abɔ ne ho. Enti kyerɛ sɛ yɛretɔn no no. Saa ara na me nso a mewɔ ani na ɛyɛ Awurade ani no, me nso mihyia abayifo a, me nso mihui sɛ ahyɛnsode wee a ɛwɔ nnipa we ho yɛ bayifo. Obi a wubehyia no na ɔde ne ti na ɛrenante. There was a time mihyia, akyɛ, the entire Nkoranbɔ deɛ na I was a tower leader. Nti na na adom no wɔ hɔ baa na ɛnyɛ bi very good mehyia obi na mehyia no na ɛyɛ me sere na wayɛ sɛ Joshua ɔdi Mose akyi no God bless you wow mehu na ɛyɛ me sere ɔde ne ti ne nsa se asisi fam ɛna ne nan ahwɛ wiem na ɔde ne nam mahyia naa Enti one day ɛna me hyiaa no, na me ne obi na ɛnam. Me hyiaa no na me ka kyerɛɛ man no sɛ, Masa, ade a wo yɛ no sɛ woamma w'ani anna hɔ na woanhwɛ yie a ade bɛdi wo. Enti me kaa saa sɛ nipa no a me ne no nam no, ɛbisaa sɛ ah, adɛn na me ka saa sɛ ɛna me se me na me nim nea me reka. Me kɔɔ yɛ a me san ba me san bɛ hyia no. Still na na ɔde ne ne ti na ɛna. Yɛ.
Me yɛ duru hɔ nom na me ka kyerɛ nipa na me ne ne nam sɛ akoa yi me yɛ no biribi. Ɛna ɔsi de ba ade na me si me de me nan bɛ twi fam na me de twi fam ahwɛ nea ɛbɛ kɔ so a. Me duru hɔ nom aa me bɛn na na me de me nan twi fam sei na me sɛ me me de me nan bɔ mfuturo ɛde gu ɛyɛ ne nan ase. Physical deɛ ɛbɛ ka sɛ ne nan ase but spiritual na me nim nea ma yɛ. Meyɛɛ saa adeɛ no ara, asɛm a ɔka kyerɛ me sɛ, Ah, Sommɔbɔ, ade wommu adeɛ anaa? Asɛm a ɔka kyerɛ me o, wohu sɛ deɛ woyɛ no wobɛtumi afira m'ani. Sunsum mu asɛm no no. Yɛ.
Yɛka adeɛ no o, ɔdi kan ka kyerɛɛ me wɔ honhom mu, ɛna meka kyerɛɛ no sɛ adeɛ a wɔreyɛ no, Mede bɛba physical so anhwɛ yie a awurade bɛfa me so agu n'anim ase Enti yɛkɔeɛ no a yɛbaeɛ no ɛbaa physical Ɔno nso kaa asɛm no physical Ɛma nipa no a ɔne me nam no ɔkaa sɛ adeɛ no a mayɛ no ɛyɛ no nwanwa Ɛdidi mu didi mu didi mu annuru two three weeks ɛna nipa no metee sɛ n'ani afira Ɔto nkra ma wɔkɔ ka wɔka wɔsomaa nipa bɛfrɛɛ me kɔe Ɛna ɔka kyerɛ no sɛ ɔsrɛ me mɛmɔ mpaeɛ ma no. Mamfie no, n'ani firae, physical, ɛnyɛ spiritual. Ɛnuru one year na tim, ɔde wuiɛ. Yɛwɔ obi wɔ hɔnom a ɔyɛ bayifoɔ a wohu na wohunu sign ɛwɔ ne ho. Hmm. Ida sɛ adeɛ no bɔ ne moma so. Ida sɛ yɛ, ida sɛ bɔ ne kotodwe anim. Yɛ, ida sɛ bɔ ɛyɛ ne eh, n'abati, that is ne shoulder. anaasɛ bɔ ne bo so ase. Saa sign no ɛna bɛ mu ahunu. Yɛ, etu obi a ɔwɔ ani biara no, mehyia na mehu sɛ nipa wei sei, wɔwɔ ani. Mm. So ɔwɔ ani papa, so ɔwɔ ani bɔne, mehunu. Enti onipa a ɔyɛ sɔfo a ɔyɛ bayifoɔ, sɛ bayifoɔ ba n'asɔre a, Ɔhunu sɛ nnipa wei yɛ bayifoɔ, ɛna nnipa no nso hu sɛ sɔfo wei yɛ bayifoɔ. Enti wɔn spirit no, sɛ ɛyɛ honhom a ɛhyia a ɛbɛyɛ yie a, wɔtumi hyia. Enti wobɛhu sɛ sɔfo bi rebɔ obi deliverance a, deliverance no a ɔrebɔ nnipa no, ɔtumi bɔ no ara na waka akyerɛ wɔn sɛ, monkɔ na ɛnka me ne no nko ara. Ɛnyɛ ne nyinaa na wɔyɛ real man of God. Obi wɔ hɔnom a ade a ɔyɛ nsɛ spirit no a ɛwɔ nnipa no mu a ɛyɛ demonic spirit no ɔpɛ sɛ ɔyɛ ara na ɔtwe saa spirit no ɛde ka ne deɛ no ho na ɔde ayɛ adwuma.
Wow. Yɛ.
Eti ɛwɔ asɔfoɔ bebree wɔ hɔnom a wɔn frɛ wɔn sɛ wɔn yɛ asɔfoɔ but spiritually no Wɔn yɛ abɛɛbo nsam. Wɔn yɛ abɛɛbo nsam. Saa pɛpɛɛpɛ. Wow.
Yɛ.
Nti nye obiara na ɛyɛ sɔfoɔ sɛ ne yɛhu no.
Obi wɔ.
Obiara na ɛyɛ sɔfoɔ sɛ ne yɛhu no. Dabi dabi dabi dabi dabi.
Obi yɛ pataku ɛna ɔde nnwan nwoma akata ne ho ɛde abɛfra adwuma no. Nti nkurɔfoɔ a asɔfoɔ a yɛrebu wɔn din ɛna asɔfo wei ayɛ sei ɛna asɔfo wei ayɛ sei gu asɔfoɔ anim ase ne nyinaa. Wɔn a wɔabɛfra adwuma mu na wɔresɛe no. Hmm. Yɛ. Wɔn a wɔbɛfra adwuma mu no na wɔresɛe no. Yɛ ɔsɔfo panyin. Abɛɛfo yɛtumi bɔ wɔn a wɔaso ma no yɛ yi. Oh yɛ.
Abɛɛfo kuta position bi. Saa pɛpɛɛpɛ.
Nkyerɛmu bɛn no no.
Nkyerɛmu a ɛwɔ mu ni sɛ ahwɛ sɛ yɛmmerɛ no kɔ paa yɛ nti mefa ntumirika. Yɛ fa tumirika.
Nkyerɛmu a ɛwɔ mu ni sɛ ansa na yɛbɛma obi position. Sɛ bayifoɔ no, adeɛ a wɔyɛ ne sɛ, ɔn sɛ last time yɛhyiaeɛ na meka sɛ wɔnya nnipa 12 Yeah. hyia.
Na wɔnya nnipa 12 no wie ansa na wɔastarte meeting no. Nti wɔhyia meeting no, wɔpɛ a place of gathering no a, wɔnyanya place no na wɔkɔhyia meeting no wie a, adeɛ a wɔyɛ ne sɛ, ɛnyɛ sɛ nipa no a ɔno no baeɛ kaa sɛ, eh, mepɛ obi ne no adwoin kuo na ebia yɛayɛ bɛyie ne ho ayi no. ɛnyɛ ɔne ɛde leader no bɛma no adeɛ ɔmo yɛ ne sɛ kɔ obi ɔnom ɔbɛfa saa adwene no baa ne ɔni akokoduro a ɛde sɛ adeɛ nti ne ɔmo bɛyɛ ne sɛ ɛne saa na ɛteɛ deɛ a yɛmpɛ ɛyɛ nnipa yɛn nyinaa yɛ nnipa toa yi asɛ ɛbɛyi wo sɛ woyɛ bɛyi hena anaa bɛyi hemaa no yɛbɛyɛ biribi sɛ first one yɛhwɛ onipa a obɛtumi asɛe obɛkum nipa paa nti ebia wɔn ma wɔn twenty one day which is three weeks and wɔn ma wɔn one month na wɔn ahyɛ aseɛ mm. obi ate no wɔn ahwɛ mu eti saa date ni duru sɛ kim a wɔn bɛ ranke ɛna wokum nipa no nso nso a there must be a sign and a evidence yɛ bɛkyerɛ sɛ wɔkum nipa no wɔkum nipa no yɛ eti sɛ wei na ɛbɛkɔ akɔ mu ni kaa ahwɛ na sɛ nipa forty na ewom na wokum mu tan a wɔba a wɔn bɛ maake. ade ato hɔ nom. Nti saa. Yɛyɛ ne sɛ register no. Very good. Nti saa na awɔtwe mmiɛnsa anaa abosome no time na wɔde ato so no so wie a, afe ansa na wɔn nyinaa ba abɛhyia na wɔn abɛfa. Sɛ mete ase a, yɛfa register no osunsum a, yɛbɔ bɛyifoɔ yaa. Ebia na awɔtwe wei wɔakum nipa 30. God bless you.
Bɛɛfo Opokuya.
Yɛ. Afei wakum nipa fifty. Saa. Ti ɛno aboasopɔdeɛ bi wɔ hɔ nom ɔyɛ deɛ waduru fifty no. Ahaa. Ɔno na ɛwɔ sɛ yɛde ma no. Yɛ. Nkyerɛmu no no. Aa. Nyankopɔn nhyira. Sɔfo panyam sɛ yɛbrɛ no. Yɛ. Ɛkɔ yie pa saa nsɛm wei sɛ nkyerɛmu wɔ hɔ bie mu a yɛbɛsan afrɛ wo ɛbere sɛ mu. Okay. Na wabɛkyerɛ yɛ aseɛ yie. Yɛ. Ama yɛayɛ dɛ. Yɛate aseɛ because sɛ yɛhwɛ ɛyɛ asɔfo a yɛtumi bɔ obi bishop yɛtumi bɔ obi apostle yɛtumi bɔ obi wei yɛbɛfrɛ wɔn abɛyi nsɛm a ɛte sɛ sei ano sɛ abɛnfoɔ wɔn dwumadi a wɔn di yɛtumi bɔ obi ma no di gyinaberɛ bi anaa position bi ma no yɛ yie na wabɛkyerɛ yɛ aseɛ ama yɛayɛ dɛ yɛate aseɛ ɛsɛm sɛ yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma nti no yɛntumi mfa ahwɛfoɔ berɛ nyinaa na menim sɛ sɛ amanfoɔ sɔ yɛn mu na sɛ wɔn boa yɛn a yɛde berɛ no bi bɛka ho na dwumadie no nso atumi ayɛ dɛ akɔ anim aha dwumadie wei ɛyɛ dwumadie ɛyɛ sunsun mu nsɛm nko ara na wobɛte ɛwɔ Sama TV na menim sɛ onipa bi a wɔtie saa nsɛm wei sɛ biara no N'abrabɔ nyɛ saa da biara da. Ɔsɔfo panyin yi, Nyankopɔn nhyira wo na ɔnte n'anim nkyɛ wo. Ɛdeɛn ne deɛn na wo use no wɔ w'asɔre dɛm? Yɛda Awurade Nyankopɔn ase. Neɛ me use. Na yɛmfa ɛberɛ no. Neɛ me use yɛ Awurade asɛm. Awurade asɛm. Yeah, that is Bible. Ɛna wo use. Nyankopɔn nhyira. Na ɛba sɛ ebi a obi ba ne Awurade Nyankopɔn refa me so agye nnipa no a, Awurade afa me so de oil ne soap de aba a, ne nyinaa yɛ ahaban yi ara Ahaban yi ara na wode ayɛ. ɛna mede ayɛ. Wow.
But ɛnyɛ obiara nso nso ɛna ɔba a obenya bi anaa ohia bi. Obi wɔ hɔnom a ɔba ɔba a Nyame ka kyerɛ wo sɛ fa nsa to no Te so sɛ bɔ Nyame mpaeɛ twam. akasa. Saa pɛpɛɛpɛ. Okay. Nti ɛnyɛ obiara. Nti obi a ɔrehwɛ me no, Na sɛ wo deɛ ne deɛ nyɛ market ne bia. Dabi dabi dabi. Wo mmie bie stores nfa nwu. Wo kɔ baabi a wo nya bi. Dabi. Gye sɛ nyame aka sansa na adeɛ ama nipa. Saa saa. God bless you. Nti wo a wo hwɛ me a wɔ ha wo da wo so no ne ho hia ne sɛ wo bɛ frɛ me but don't forget sɛ wo bɛ subscribe to the channel. Ɛno ho hia.
Sama TV.
Sama no yɛ S A M A. Okay.
Sama TV. TV.
Subscribe share ne leave wo comments ma dwumadie no nyɛ fɛ Ɔhaw ne amaneɛ bi a ɛda wo so biara no, frɛ me, 0247 882 774. Wo san hwɛ screen no ase a, ɛwɔ hɔ. Meda asafo a yɛfrɛ no sɛ House of Peace Ministries ano, ɛwɔ Daaban, Maranatha. Frɛ me na Awurade mfa me so ma wo nya wɔgyeɛ ma wo kra. Merebɔ mpaeɛ de ama wo. Aseda nka wo din, wo a woadi nkonim na wogu so a woredidi ma yɛn. Honhom ahintasɛm yɛ dwumadie a Awurade woafa me so ayɛ adwuma bebree mfeɛ bi a atwam na wogu so a wɔyɛ. Mesrɛ wo Awurade Nyankopɔn sɛ kɔ so fa me so ma obi a ɔrehwɛ me foforɔ nso nya adanseɛ ndi wɔ dwumadie wei mu wɔ Jesus Christ din mu, amen. Amen.
Nyankopɔn nhyira Ɔsɔfo Panyin. Amen. Nsɛ ɛda foforɔ nso yɛbɛsan ato yɛn nsa de afrɛ wo. Amen. Yɛde wo si ano, yɛbrɛ no nya ayɛ be. Ada foforɔ Yɛbɛsan ne wo adi nhyiamu. Nyame nhyira wo na ɔnka wo. Bye bye.